Habarymyz ýok mana şora gelip eşitdik bagyşlarsyňyz bar bolsaňyz içiňize garjaşyp aýdyljak gepi aýdartyk diýiljek gepi diýertik uruljak ýerde urartyk uruldaja uruljak ýerde urulartyk durartyk enşalla barsak ýene hem durarys gaýrat edipsiňiz örän ketdeden ketde gaýrat edipsiňiz örän ketdeden ketde üýşmeleň edipsiňiz meniň elli bäş ýyl illa elli alty ýyllyk arzuwym ene şul arzuwym bar mende öňden ahyra. Piteleri eşdik görseň eşdik görýän bolsaňyz biran ýerinde ýaramaz aýdan bolsam biran ýerinde ýagşam aýdandyryn. Biran ýerinde garat giden bolsam biran ýerinde dogram aýdandyryn. Meniň öňolky owaldan ahyra arzuwym mana sizler şu bile ele getirdiňiz. Şul arzuwy şul umydy şu tamany Allatagaladan dileýärin. Owaly huda sizlerden dileýärin itipak boluň palany kel eken palany kör eken palany şirin eken palany şor eken diýmäň. Etjek äri bile etmejek äri gözem tanyýar, ýüregem tanyýar. Boljak at bile bolmajak aty meýdan tanyýar. Etjek äriňi eline beriň, ýeňsesinde duruň, haý kel bolsun, haý kör! Bul han eken, bul palan eken, bul pisdigan eken diýmäň, el penalap. Gepi bolanyň bile gaýraty bolmasa, gaýraty bolsa, gepi bolmasa, ol adam bolma ikisem bile bolsun. Erkek adamyň jürreti bile gepi bir bolar. Mana men tarapdan köpden köp salam. Könelerden galan nakylymyz bar, An kişi türk olmaz, türk olsa kapyr olmaz. An kişi kapyr olmaz, kapyr olsa türk olmaz. Bir nakyly başga hem sizlere getirip bereýin. Soltan Soýuny Baýkaranyň Myraly şir weziri distrasty. Bul her wagt, ýylyň bir wagtynda bir ýere şikara gaýtýardy. Bul şikara gaýtýarty, bir derýa sil gelýärti, bir paşa geljek güni gark bolup, laý bolup, suw bolup ötýärti. Mundan bir dul, dul mama barty, aýtdy, gel muňa bir köpri gurşaýyn, meň paşam salamat şikaryň ötsün diýdi. Bu köprini gurşady, sazlady. Ýaňky paşa geliberdi, aňyrdan Myraly şir atynyň jylawynda hem weziri destiras, hem şatyr. Soň köpriniň ýakynragyna geldi, ýaňky mama indi Eginbaşlarynam geýip paşadan aperyn aljak. Sallanyp täzim eder sarala köýnek sowsany diýdiýanki Syltansöýün baý gara. Myraly şir atyň jylawyny tut, ötme namart köprüsinden degme aparsyn seni diýip derýa urup goýberdi Syltansöýün baý garany. Syltansöýün baý garany derýa urdy ýüzüp laý bolup reswa bolup bu çete ötdi. Bar sen diýdi wezirlikdenem halas wekillikdenem diýdi Myraly şire. Ha bolýa, diýdi. Elti muň kürsüsinde ýene bir adam otyrdy, bir aýak uçda otyrdy. Paşa çykypdy, Soltansöýün baýkara çilim çekerdi. Muňa indi wagtynda çilim gelmedi. Soltansöýün gara myraly şir ol indi nemeden halas boldy-da. Wezirlikden.
Wezirlikden.
Hawa. Soň muňa aýtdy, ýaňky oturan mejlisdäkilere aýtdy, Açylypdyr reň-bereň biziň bagyň gülleri, diýdi. Agzyňyz açylyp dur, maňa çilim gelen ýok diýşi bolýa. Üç sapar gaýtaryp aýt. Tördlenji aýt, gaýtaryp aýdan sapary aýakdan oturyp aýtdy. Däneler ýanynda bar saýramaz bilbiller. Men aýtmaýaryn diýdi, däneleň ýanynda otur diýdi. Dogry. Ha ýene düşmedi bular. Soň paşa näme diýdi? Üsti atyş, asty derýa, ortasynda galgaly diýdi. Ho.
Garaň,
üç mertebe aýtdy, ýene düşmedi. Ýaňky oturanlar. Heý, ody ýokdur depesinde çykmaz onuň bal-bal diýdi oturan ýerinden.
Myraly şir.
Ol düşen eken. Ha, ol Soltansoýun baý karadan ümşýär-ow. Soň aýtdy, Geçdim günäňi indi diýdi. Geçen bolsa mana barypdy, çilimi alyp çapyp geldi. Ho, sen diýdi, men seni näme üçin suwa gark etdim, päkize köprüden ötjekdim. Äý, patyşam diýdi, namardyň köprüsinden ötme diýdi. Dogry. Eleýin köprüsinden erkek ötmez diýdi.
Türkmenlerde eleýin köprüsinden ötmek, ogurlyk etmek, ýalan aýtmak, gedaýlyk etmek bu zatlar ýokdy doganlar, täzeden çykdy. Azajyk ynsap ediň, pikir ediň. oýlanyň. Özlerimizi özlerimiz paçak etmäliň, özlerimizi özlerimiz nabut etmäliň. Haýyr az bosak. Hudaý ýekäniň ýary. Dogry.
Hudanyň özi ýeke u ýegana, sen ýeke bolsaň ýaryň Huda. Beýşek. Sizlerden haýyş etýärin, umyt etýärin hemmäňiz agyz diliňiz bir bolsun, itipak boluň, itihat boluň, bir jaý, bir bir bir ten u bir jan boluň. Ýaşulyňyzyň, mollaňyzyň, hojaňyzyň, işanyňyzyň ezzetini ediň. Öňe düşjek adamlaryň yzynda duruň. Bir gün bolmasa bir gün adam ölmeli. Mundanakda bir ýigrimi-otuz adam öli anda-da hiç. Kaçana şa merdim gelniň astynda ölüp ýöreris. Goý boýuň görkezip öleli soň-a. Dogry. Göwnüň açyp sözle, ýalan sözleme, Çyn söz bilen gidibergin türkmenim. Belent gara aşagyňy gözleme, Rast ýol bile dogry bargyn türkmenim. Tassyk etdim seniň aýdan sözüňe, Gurban bolsam gije-gündiz özüňe. Keli körler baryp düşsün yzyňa, Dogry ýoly ýazyp alma türkmenim.
Egri ýoldan zinde barma Mert bosaň tilki awun ýere ýe görme Gurt bosaň kimsenäň okyr bir namart bosaň Mertlik bile ýola giriň Türkmenim Hakygat sozlerden ýanmaňlar yza Ýagşylyk sozlerin getirgin söze Gorkyny getirme bir zerre göze Merdana boluplar ölüň Türkmenim. Way berekella. Dönme bu sözüňden zynhar yzyňa sadaga men seniň aýdan sözüňe yza dönme oklar degse gözüňe dogry ýoly alyp baryň türkmenim dogry ýoldan ýörseň ýeter myrada atly eder seni goýmaz pyýada günbe günden ömrüň bolar zyýada dogry ýoldan ýöräberiň türkmenim. Agzy dil bir bolsa bela geles ýok Seniň syryň hiç bir ynsan biles ýok Duşmanlar üstüňe hergiz güles ýok Dogry ýoly ýazyp alma türkmenim Işandan hojandan alyňlar doga Hudany getiriň başyňa pena Gijeler ediňler rast ýoly sena Dogrulykda zowal ýokdur türkmenim.

Mana menden şpille şunça özümem ýadaw Enşalla ketde ketde meýlisleriňizde bigaýratly gaýratlam edip bilerin ba zora huda gaýratlyny ýokaram göterebilerin Enşalla mana hemmeleriňize salam garybanam ýetirýärin men bördetim herne bolsam içiňizde bolartym aýdyljak gepem aýdyşartym diýişartym ýürekde barymy sizleň ýanyňyza saçartym mana men sizlere köpden köp salam aýtýaryn agyz diliňiz bir bolsun belaw beterden huda saklasyn. Tarpyz ýany gollaň, gädi ýany gülläň, aýdylan sözi belläň, bir-birege hallaň, ýaman görmäň, keliňizi, körüňizi, kejiňizi, çolagyňyzy, goturyňyzy, çetiriňizi ýaman görmäň, hemmäni bir gözden görüp, gujagyňyza tartyň inşallah, bu gün bolmasa erte. Dünýäniň tadawyny tutulan pille hem şu türkmen bar. Şo pille hem şu türkmen öňde. Inşallah ýene bizler kemlikden kemal tapars, ýene öňde bolarys inşallah.
Hudaýa tabşyrdym hemmämize.
Berekella. Sag boluň Mehmet aga.